Иуӕндӕсӕм сӕр Йесо йӕ дыууадӕс ахуыргӕнинагӕн уыдӕттӕ куы бафӕдзӕхста, уӕд уырдыгӕй ацыди бӕстӕйы сахартӕм амонынмӕ ӕмӕ фарн уац хъусын кӕнынмӕ. Иоанн ахӕстоны куы фехъуыста Чырыстийы хъуыддӕгты тыххӕй, уӕд ӕм йӕ ахуыргӕнинӕгты рарвыста бафӕрсынмӕ. — Ӕрцӕуинаг чи у, уый ды дӕ? Ӕви ӕндӕр ма ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм? Йесо сын дзуапп радта. Цӕут ӕмӕ зӕгъут Иоаннӕн, цы хъусут ӕмӕ цы уынут, уый. Куырмытӕ райдыдтой уынын, къуылыхтӕ цӕуын, хъотырджынтӕ дзӕбӕх кӕнынц, къуырматӕ райдыдтой хъусын, мӕрдтӕ гас кӕнынц, мӕгуыртӕ хъусынц фарны уац. Ӕмӕ тӕхудиаг у, мӕныл чи нӕ фӕкӕла, уый. Уыдон куы ацыдысты, уӕд Йесо адӕмӕн райдыдта Иоанны тыххӕй дзурын. «Цы уынынмӕ цыдыстут ӕдзӕрӕг бӕстӕмӕ? Дымгӕ кӕй ӕнкъусы уыцы хъӕз уынынмӕ, уӕддӕр цы уынынмӕ цыдыстут? Зынаргъ дарӕс кӕуыл ис, ахӕм лӕджы уынынмӕ? Зынаргъ дарӕс чи дары, уыдон паддзӕхты галуанты цӕрынц. Фӕлӕ уӕддӕр цы уынынмӕ цыдыстут? Пехуымпары? О, зӕгъын уын, пехуымпарӕй дӕр уӕлдӕр. Иоанн у, Сыгъдӕг Фыст афтӕ кӕй тыххӕй зӕгъы: «Мӕнӕ ӕз мӕ фидиуӕджы ӕрвитын дӕ разӕй ӕмӕ дын уый ӕрцӕттӕ кӕндзӕни дӕ развӕндаг». Ӕцӕг уын зӕгъын, сылгоймагӕй чи райгуырд, уыдонӕй ничи уыд аргъауӕг Иоаннӕй уӕлдӕр, фӕлӕ уӕларвон Паддзахады тӕккӕ къаддӕр Иоаннӕй уӕлдӕр у. Аргъауӕг Иоанны заманай фӕстӕмӕ уӕларвон паддзахад райсыныл архайын хъӕуы, ӕмӕ чи архайы, уыдон ӕй райсынц. Уымӕн ӕмӕ пехуымпартӕ се ппӕт дӕр ӕмӕ Моисей дӕр Иоанны заманы онг пехуымпариуӕг кодтой. Ӕмӕ уӕ кӕд баууӕндын фӕнды, уӕд ӕрцӕуинаг чи уыд, Иоанн уыцы Илиа у. Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд. Фӕлӕ кӕуыл абарон ацы фӕлтӕр? Сывӕллӕтты хуызӕн у, сахары фӕзы чи бады мӕ се мбӕлттӕн афтӕ чи зӕгъы. Мах уыно адындзӕй цагътам, ӕмӕ сымах нӕ кафыдыстут, мах уын хъарджытӕ кодтам, ӕмӕ сымах нӕ дзынӕзтат. Уымӕн ӕмӕ ӕрцыд Иоанн нӕдӕр хӕргӕ кӕны, нӕдӕр нуазгӕ, ӕмӕ дзы зӕгъынц, хӕйрӕджджын у. Ӕрцыд адӕймаджы фырт хӕры мӕ нуазы, ӕмӕ дзы зӕгъынц, мӕнӕ гуыбындзӕл ӕмӕ расыггӕнаг, хъалонисджытӕ мӕ тӕригъӕдджынты лымӕн, фӕлӕ Хуыцауы уӕлзонд цы хъуыддӕгтӕ аразы, йӕ растгӕнӕг уыдон сты. Уӕд Йесо уайдзӕф кӕнын райдыдта, фылдӕр диссӕгтӕ кӕм равдыста, фӕлӕ фӕсмон чи нӕ фӕкодта, уыцы сахартӕн. Сар дӕ сӕр, Хоразин, сар дӕ сӕр, Вифсаидӕ! Уымӕн ӕмӕ сымахмӕ кӕй равдыстӕуыд уыцы диссӕгтӕ Тир ӕмӕ Сидоны куы равдыстӕуыдаид, уӕд уыцы сахартӕ хъисын скӕнгӕйӕ ӕмӕ сӕ сӕртыл фӕнык байзӕрдгӕйӕ раджы ӕрфӕсмон кодтаиккой. Фӕлӕ уын зӕгъын, Тир ӕмӕ Сидонӕн тӕрхоны бон сымахӕй ӕнцондӕр уыдзӕн. Ӕмӕ дӕу Капернаум уӕларвмӕ систӕуыдзӕни? Нӕ, дӕлдзӕхмӕ ныххаудзынӕ. Уымӕн ӕмӕ дӕуӕн кӕй равдыстӕуыд уыцы диссӕгтӕ Содомы куы равдыстӕуыдаид, уӕд ма цӕри дӕ бон дӕр. Фӕлӕ уын зӕгъын, Содомы зӕххӕн тӕрхоны бон дӕуӕй ӕнцондӕр уыдзӕн. Уӕд Йесо загъта: «Стауын дӕ, мӕ фыд, Арвы мӕ зӕххы хицау, ды адӕттӕ зондджынтӕм ӕмбаргӕтӕй кӕй басусӕг кодтай ӕмӕ сӕ сывӕллӕттӕн кӕй раргом кодтай, уый тыххӕй. О, мӕ фыд, дӕу афтӕ бафӕндыд. Мӕ фыдӕй мын лӕвӕрд у ӕппӕт дӕр. Фыды йеддӕмӕ фырты ничи зоны, ӕмӕ фыды дӕр ничи зоны, зони ӕрмӕстдӕр фырт ӕмӕ уый йӕ фыды раргом кӕнын кӕмӕн фӕнды, уыдон. Ӕрцӕут-ма ме ппӕт фӕлмӕцыдтӕ мӕ уаргъджынтӕ, ӕмӕ уын ӕз ратдзынӕн ӕнцой. Сӕвӕрут ме фсон уӕхиуыл ӕмӕ сахуырут мӕнӕй, ӕз сабыр ӕмӕ ӕвӕлмас дӕн, ӕмӕ ссардзыстут удӕнцой. Уымӕн ӕмӕ ӕнцон хӕссӕн у ме фсондз ӕмӕ рог у мӕ уаргъ.